Сәяхәтләрне җиңеләйтү һәм фильмнарны субтитрларсыз карый алудан кала, сезнең яки берничә тел белүегез баш миегезнең, бертөрле дусларыгызның миеннән бөтенләй аерылуы һәм башкача эшләвен аңлата. Шулай да тел белү чынлыкта нәрсә аңлата икән? Тел сәләте гадәттә ике актив өлкәдә сөйләшү һәм язуда һәм ике пассив өлкәдә тыңлау һәм укуда үлчәнә. Тигез дәрәҗәдә ике телле кеше ике телдә дә Якынча тиң сәләтләргә яшь шул ук вакытта дөньяда ике телле кешеләрнең күпчелеге белән билгеләнгән. Телләрне төрле пропорциядә белә һәм куллана. Аларның ситуациясенә һәм һәрбер телне ничек үзләштерүенә күрә алар өч гомуми төргә бүленә ала. Мисал өчен, Габриеллага карыйк. Үзе ике яшьлек булганда гаиләсе Америкага Перудан күчеп килгән. Чиста ике телле кеше буларак, Габриэла ике лингвистик кодны бер үк вакытта бер төшенчәләр җыелмасы ярдәмендә әйләнәсендәге дөньяны төшенә башлау белән инглиз һәм испан телләрен өйрәнә барып үстерә. Аның яшүсмер абыйсы исә катнаш икетелле була ала. Ул ике төшенчәләр җыелмасы белән эш итә. Инглиз телен мәктәптә өйрәнә, өйдә һәм дуслары белән аралашканда испан телендә сөйләшүен дәвам итә. Габриелланың әтисе исә буйсынган ике телле кешеләр булса кирәк. Алар икенчел телне аны төп телдән сөзү фильтрлау аркылы өйрәнә. Ике телле кешеләрнең барлык төрләре дә берәр телдә акцент һәм әйтелешкә карамастан тулысынча оста була алганга күрә аермасы гадәттә күзәтүчегә ап-ачык булмаска мөмкин. Ләкин баш миен сурәтләү технологиясендә күптән түгел булган алга китешләр, нейролингвистиклар тел өйрәнүнең 36 үзенчәлекле яклары ике телле мигә ничек тәэсир иткән ачыкларга ярдәм итте. Сул ярымшарның аналитик һәм логик процессларда өстенлек итү, ә уң як ярымшарның тойгылы һәм иҗтимагый процессларда актив булуы яхшы билгеле. Әмма, әлбәттә, бу катгый бүленеш түгел, ә ни дәрәҗәдә катнашу мәсьәләсе генә. Ярымшарлар арасы асимметриясенең яшь барган саен аз-азлап үсүе, Телнең исә ике төр функцияләрен дә үз эченә алу факты кискен чор турындагы гипотезага китерде. Бу теория буенча балалар телләрне җиңелрәк өйрәнә, чөнки үсеш алучы миләрнең сыгылмалылыгы тел үзләштермәгәндә ярымшарны икесенә дә эшкә җигәргә мөмкинлек бирә. Өлкәннәрнең күпчелегендә исә тел бер ярымшар, гадәттә сулы, йогынтысы астында кала. Бу дөрес булса, телне балачакта өйрәнү сезгә аның иҗтимагый һәм тойгылы контекстларын тулырак аңлап алуны тәэмин итә ала. Шул ук вакытта яңа тикшерү ачыкланганча, икенче телне өлкән яшьтә өйрәнгән кешеләр эмоциональ яктан битарафрак булалар һәм икенче телдә проблемалар очраганда да үз телләрендәгедән рациональрәк эш итәләр. Әмма өстәмә телне кайчан үзләштерүегезгә карамастан, күптелле булу сезнең баш миегезгә кайбер сизгерлек өстенлекләр бирә. Мәсәлән, Баш миегезнең күпчелек нейрон һәм синапслары үз эченә алган соры матдәнең югарырак тыгызлыгы һәм икенче телгә җәлеп ителгәндә билгеле өлкәләр активлыгының ныгаюы ике телле ми белән яшәү барышында башкарыла. Альцгеймер авыруы һәм акыл зәгыйфьлеге кебек чирләрнең башлангычын биш елга кичектерә ала. Ике теллекнең бик мөһим когнитив өстенлекләре булуы хәзерге вакытта интуатив аңлашыла, ләкин бу элеккеге белгечләрне шаккатырыр иде, 1960 елларга хәтле ике теллек баланы бер телне икенчесеннән айыруга, артык күп энергия сарыф итәргә мәҗбүр иткәне өчен үсешен әкренәйткән гариплек дип саналган. Бу җиренә җиткереп эшләнмәгән тикшеренергә таянган караш. Яңа тикшеренүләр ике телле кисешкән тестларда кайбер ике телле студентларның реакция вакытын һәм хаталарының артуына күрсәтсә дә, алар шулай ук телләр арасында күчү өчен кирәк. Булган тырышлык һәм игътибарлыкны баш мие фронтальда кабыгының дорсолатераль зонасында активлашу таләп итүен һәм бу зонаны көчәйтүен дә ачыклады. Баш миенең бу өлеше башкарма функциядә проблемаларны чишү биремен арасында күчүдә һәм урынсыз мәгълүматларны сөзгәндә игътибар юнәлдерүдә зур роль уйный. Шулай итеп, ике телекнең сезне акыллырак итүе мәҗбүри булмаса да, ул миегезне чыннан да сәламәтрәк итәчәк һәм күбрәк эштә катнаштырачак. Икенче телне өйрәнү бәхете балачакта ук насыйп булмаса да, үзегезгә камилләштерү һәм сәламнән ола, бонжур яки нихо лингвистик сикереш ясау беркайчан соң түгел, чөнки безнең баш миебез өчен ясалган кечкенә күнегүләр дә зур уңышларга илтә ала. Гыйлем-фән һәм мәгариф берләшмәсе. Адилә Мияссәрова тәрҗемәсе, укыды Фирүзә Шәйхуллина. Татарстан радиосында яздырылды, 2016 ел.